He whakarapopototanga, he whakaritinga whai tikana mō te hounga hoa ki Aoteroa? Opening announcement This is He whakarapopototanga, he whakaritinga whai tikana mō te hounga hoa ki Aoteroa Narrated by Tania Reid in the Blind Foundation's Parnell Studios.

Nā Ihirangi. He aha nei te whakaritenga? Whai tikana? Mō Āhia? Whakakaiingia, āe, he whakaritenga whai tikanga. He āwhina māna whakahaere, he tohutohu mā te hunga hawa e tonu whakaritenga whai tikanga ana

Kua puta i te Ohu, Independent Monitoring Mechanism, IMM, he poka tohutohu matawhānui mōna whakaritina whai tikanga e wātea ana hei toro mau i konei. Ko te IMM te rōpū aroturuki i te Kawenata a te Kotahitanga o na iwi o te ao mo na mana o te haunga hauā ki Aoteroa, a, he mea whakatopu ia i te tari o te kaitiaki mana tangata, te kahui tika tangata me te ropu aro turuki kawenata Convention Coalition Monitoring Group. He aria mātauātua te whakaritenga whaitikana, I te Kawenata a te Kotahitanga o Nga Iwi o te Ao mo Nga Mana o te Haunga Hawa, te Kawenata, ko tona whakamaramatanga ko te whakarite panonitanga e whaetikana ana, e aro ana ki te matea o te tangata hawa. Ko te whakamaramatanga o te whai tikanga e mea nei Ko te panonitanga e tonoa ana, e matea ana, kāore i uaua rawa te whakatutukihanga ka mutu. Kāore e nui rawa te utu a taea ai, ko tā te whakaritenga whai tikanga he turaki tauarae e taea ai e te haunga hawa te ako me te mahi te toro mōhiohio, te whāi wāhi ki ngā rātonga me te haere ki ngā wāhi e hiahia nei rātou, pēnei pū i te katoa o te iwi. He aha nei te whakaritenga whai tikanga? E tautuhītia pēneitia Ana te whakaritenga whai tikana i te kawenata. He panoni tianga, he whakaritenga ano me mātua whakatutuki e tika ano ana. Kaore e uta kawena tuwhena, enati ranei, e matea ana i tetahi tuahua, E mātua taea ai e te haunga hawa, te rongo, te whākau rānei i nā mana tangata me nā mana herekore mātua katoa, kia rite hoki ki tangata kē atu. He whakakāetia ana he nui ngā tuarai i ārai nei e tā te hunga hawa whai Wāhi mārika atu ki ngā mahi o ia rā, ā, he nui ēnei tua ārai, ka taea te turaki atu. Koinei ētahi o ngā momo tauarae, ā, hoahoa nā Okiko anō, hei tauira, he kahu nā nui, Whaiti, kaore e o atu he turu wira whai pukaha. A mohio, a whakawhitinga korero ano, hei tauira, he momo tuhi, he iti rawa hei panui ma te tangata ka nohi atarua. A waearo, Hei tauira, tē pohehe, kāore tētahi e hua a korero ana e marama ki ētahi tohutohu. A, hangarau, hei tauira, he pae tukutuku kāore e taea ai nā pūmanawa pānui a mata, a pūnaha Hei tau ira, he tukana kimi kaimahi kāore e wātea ana ki ētahi e haua ana. He āwhina te whakaritenga whai tikana hei turaki, hei whakakore atu rānei i ēnei tuarai e tika ana kia whakaūngia, tēnei ki ngā rāngai Katoa o te ao e noho nei tātou, kia kore ai te hunga hawa e utaina ki te taumaha i te āhua o tētahi pūnaha, o tētahi ratonga rānei. He nui te wā, he iti noa iho te utu, he utu kore rānei te whākau Whakaritenga, e hangai ana ki na matea o te hunga haoa. Ara he wa, he mama no te whakatutukihanga, penei i te panoni waea roa, i te tuku i tetahi ano ara whakawhiti korero, i te whakawatia ranei, ina tomokana okiko o tetahi wāhi. Mō Āhia, whakaaengia ai he whakaritenga whai tikanga. Ehara ina ana nā momo whakaritenga whai tikanga e te Ture Mana Tangata, 1993, e mea nei he takahitanga ture te aukati atu i te tangata na runga i tona hauatanga. Ko etahi o na mea hei whakaaro ake i te wa e tonoa ana, e tukana ana ranei he whakaritenga whai tikanga o enei. Ka whai hua rānei te panonitanga e tonoa ana? I whai take ana tēnā panonitanga e mātea ana? He aha nā utu a Pūtea? Ka pākia pēhiatia ētahi atu e te panonitanga e tonoa ana? Mā konā e noho moria ai ētahi atu. Kia ata whakaarohia te whakaritenga whai tikanga e ai ki ngā horopaki motuhake o ia tuahua, ki te kore a taea tētahi panonitanga me hopara ētahi atu ara. He āwhina mā nā whakahaere. Ko nā panonitanga e hāngai ana ki te haunga haoa, he mea e whai hua hoki ai nā kaimahi haoa kore nā kiritaki A, me nāi taumata nui ano ko au mahi whakaū, whakaritina, whai tikanga hei mea whakatairanga hoki i tō pakihi mā kona e whānui ake ai te haunga ka aro atu i Tō whakatairanga e tō whakahaere hei whakahaere e aro ana ki ngā hua o ngā tangata katoa. He whai take hoki te whai whakaaro ki te āhua e whakahoungia ai ngā kaupapa here me ngā tukanga o tō whakahaere, e ai ki te kaupapa o te whakaritenga whai tikanga. Whakaarohia nā Rātonga ka tukuna e koutou, ka whai whakaaro ai ki te āhua e hāngai ai ō mahi ki te honga hua, autira e āwhinatia ai rātou, kaimahi mai, kiritaki mai anō. Mena e whai whakaarohia nga tikanga hoahoa arowhanui i te wa whakamaherehere, hoahoa hoki i na tukanga me na wahi okiko o to pakihi, ka iti noa nga tono whakaritetinga whai tikanga, He pēnei i te mea nā te kaupapa Tikanga Hoahoa Arowhānui, te hoahoa whare taputapu, taiao anō hoki e wātea ana ki te hunga hawa, e whakaritea ai he mahi, he rātonga, he wāhi tūmatanui, hoki e noho tuarai kore ana ki te arongia te kaupapa tikanga hoahoa arowhānui i te tīmatanga ka iti iho nā wā e mati ai koe ki te panoni i ō rawa, i ō punaha, i ō rātonga rānei ā tona wā. Kia maumahara hoki me whakapau kaha koe kia hua ai e he whakaritenga whai tikanga ina tonoa ai. Ata whakamōhiotia te kaitono kei nā nekehanga o te wā, nā me ka taea, kāore hoki a taea, Ka hopara ai i ētahi ara kē atu mena e tika ana kia pera. He tohutohu mā te haunga hoa e tono whakaritenga whai tikanga ana. No te mana kite tono whakaritenga whai tikanga kia wātea ai koe ki te toro ki ngā ratonga E matea ana e koea? Whakamohio i etahi whakahaere mena e au ka tihia ana to toro, to whakamahi ranei i a ratou punaha, ratongo ranei, ka mutu, whakamahi i te punaha, i te ratongo ranei, kia rite hoki ki ta etahi atu whakamahi, Ki te mate koe ki te tono panonitanga i tētahi whakahaere whāia he māramatanga ki a rātou kaupapa here hei āwhina māu. Whakamāramatia atu he aha i tonoa ai e koe nā panonitanga, ā, he aha i kore ai Nā whakaritenga o te wā i whai hua, whakamaramatia atu nā te mahi me mahi me te take e āwhinatia ai koe e ngā panonitanga nei. Whakamahia te Kawenata hei tautoko i tō tono. Ara he wā e kore ai e taea Te panonitanga e tonoa ana e koe. Heoi ara pea he ara ano hei whakakore atu, hei whakanawari ranei i te tauarae kei to aroaro. Kia maumahara ake ki te kore tetahi whakahaere e whakatutuki i te panonitanga kawa tonoa e koe. ki te kore rānei e whai whakaaro ki ētahi ara kē atu, ka kīia pea tēnei he aukati tangata. Ki te whakapono koe kua aukatihia koe nā runga i tō huatanga, ka taea e koe te tuku amuamu o ka wā ki Te Kāhui Tika Tangata Ka taea e te Kāhui nei te tuku he rātonga takawainga ki te takahia te Ture Mana Tangata, otirā, ki te aukatīhia koea. Ka whakahaerehia tēnei e waina i a koroa ko te tangata, ko te whakahaere rānei e whai pana ana. Te Tari o Te Kaitiaki Mana Tangata Ka taea pea tā Te Kaitiaki Mana Tangata tuku āwhina mēnā e hāngai ana tō amuamu ki ngā mahi a tētahi tari kāwanatanga, a tētahi mana-ā-rohe rānei. I mua i tō whakapā atu ki Te Kaitiaki Mana Tangata, whāia kia Whakatatūria to amuamu ki te tari kawanatanga, ki te mana, a-rohe rānei i te tuatahi mā te whai i te tā rātou tukana amuamu. Ki te kore tonu e tatū to amuamu, ka taea pia e te kaitiaki mana tangata te whakatewhatewha. Ko te tūmanako, nā, tēnei, whakarāpopotonga e whai āwhina whai take ai koe ki te kaupapa o te whakaritenga whai tikanga. E whakapono nei mātou he mea purua tēnei i nā matapono o te kāwenata, otirā, he mea kōkiri, he mea kōkiri, he mea kōkiri, i nā mana tangata me nā mana herekore mātua o te hunga hawa. He rauīmi me ētahi momo putanga kē atu. Ka taea te toro ki te puka tohutohu IMM i tōna katoa ki nā momo e rārangi iho nei He whakaritenga whai tikanga mō te hunga hoa ki Aotearoa, putanga Word reo Pakeha. He whakaritenga whai tikanga mō te hunga hoa ki Aotearoa, putanga pdf reo Pakeha Te putanga he māmā ake te pānui o he whakaritenga whai tikanga mō te hunga hua ki Aotearoa, Word. Tuhi matapō ka tonoa ana, ko taea pēneihia te whakarōpopotonga he whakaritenga whai tikanga mō te hunga hua ki Aotearoa, putanga Word, he whakarāpopotonga, he whakaritenga whai tikanga mō te hunga hoa ki Aotearoa, Putanga, pdf, he whakarāpopotonga ki te reo rotarota o Aotearoa, he kahui tika tangata, infoline at hrc